आ कथी ला काना खींचे छी का की बात है कंदी तो की करू की करू ऐ, हमर तो जिंदगी बर्बाद भ गेल बियाह शादी केला के बाद ऐ, जा जा केहन बात अहाँ बजी का ये कथी का जिंदगी बर्बाद भ गेल अहाँ केहन चिकन खाइ पिए छी घर में रहै छी आय से हमरा तऽ बात जानै छी कि हम केना रहै छी खुश सुखी से रहै छी कि दुखी से रहै छी आँय, आखिर की भेल अहाँके की दिक्कत की परेशानी है बाबूजी इनकर बेटा के हम प्यारा से बोल छी तऽ हमरा से गाड़ी पड़े छै आय कहै छै तू तू नीक नहि छी देखे ने आय तोरा से निकोज के हम बियाह करबै तू हमरा घर से निकल जो से सब बोल छै हमरा से सब कहै है हाँ बुझियौ बुझियौ ई शर्मा के बुझाय कोन भूत सवार भऽ गेलै आँय

ई जे नहि करब ओहि ठल बा आँय अब ओहि ठल तऽ बुझाय खाना पीना घर में नहीं बनले हन का अब हम भूखले रहू घर में भूखले रहू दूर जाओ अहाँ के तो जहाँ तहाँ खाली एतबे सुझाई दैया की है अहाँ के नहीं मन करैया से अरे सबके मन होइ छै लेकिन जे काज ले लिअ से पर फोकस करू ने अहाँ जतऽ जाइ छियै ततऽ शुरू भऽ जाइ छियै की करबै अहाँ एते ब्लॉडर वाली छियै ना जे कतौ मन भऽ जाइ छै शुरू होय करै के अच्छा सोचलू हमरा फोन करने छलैए आ जे देर नहि आयल से देर आबे वाला छै तऽ विचारल जाए पर की करबै अरे हमरा बुझ पड़ैया हाँ। कि ओकरा पास अब कुछो नहीं रहले उ तऽ हमरो पता छै किया कि अपन कन्या के जते जेवर जेवरात रहे नीक नीक साड़ी रहे हम्म। सबटा हमरा परसू दऽ देलकै दऽ देले कि ना हाँ और बैंक अकाउंट के पूरा पैसा खाली कऽ के हमरा दिखा देलकै कि देखियो जीरो बैलेंस छै हमरा अरे अकाउंट तब ओकर पीछा कैला पड़ै छै आब दोसर नया मुर्गा के तलाश करू एकर खेल आइए खत्म कऽ दियौ सही बात कहै छै नहि। अब तो ई कोनो काज के रहबे नहीं केले कोनो काज के है ना? नहीं। एना करू हाँ अहाँ जाउ ओहिठिना ओकर इंतजार करू हाँ हाँ आ ओकरा फोन कऽ के बजा लिअ हम्म आ आइ ओकरा खेल खत्म कइए दै छी ठीक छै नहि। हम जे चिल्लाएब त अहाँ धर्म से चलब अरे छोड़ू है ना? ना एक बेर तो हमार हाथ उथ टूट गया है लेकिन टेंशन नहीं लियो ई सब काजे कुछ- छै रिक्सकी वाला अरे बुझलियै? पैसो तो अपने सब न कमाई छिए हैं? ओ त छैबे करे लेकिन आइ अगर एकर काम खत्म भ जेतै त राता राती अपना सब निकल जाब दूसरा गांव में फिर डेला सही डेरा बात डालब कहली सही बात कहली जाओ जा जा अच्छा ठीक छै हम जाइ छी कुछो जहे से अहाँ के अगर अमहर उमहर है तुरंत हमरा अथी करब हाँ हाँ आवाज ये लगा। मत टेंशन किया ले छी अरे ऐसे में तो हम एक्सपर्ट भ गेल छी जा हम मत लुकाल रहे छी ठीक है रहू माथा खराब कर देना है कहत रही बाबू के हम नहीं बियाह करबे नहीं बियाह करबे हैं? ई थुथुर मुही से हमरा बियाह करवा देलके अब लाइफ हमर जीवन बर्बाद कर देना है। सब चीज बर्बाद कर देलक कोनो चीज जाइ छी पूछो सब चीज के बारे में पूछित रहैया उल्टा फुल्टा आइ अब यह लव हट अब यह फोन के लिए एकरा दिल के बात टोटल एकरा बताबे आ आई एकरा से बियाह कर लेबे आई के आई एकरा बियाह के तब अपना बाबू के देखाबे देखो हम अपना पसंद के कन्या ल के लियो ह ल के लियो ह मर तो केनहन थुथुर मुही से बियाह कर देला हमरा हैं केते सुंदर बढ़िया पैसा हम कमाई छी ना बाहर में रहै छी ने हम तो स्टैंडर्ड कन्या नहीं रहती हमरा तो ई थुथुर मुही के हम रखबे थुथुर मुही के कभियो नहीं कभियो नहीं रख सकै छी आइ के आगे अपना मोहब्बत के कह के दिल के बात पूरा बताबे आ जब ये सीधे मंदिर में जाके ब्याह कऽ के कबीला देख दोसर पुतो पुतो हरल डार्लिंग चल लिए हम अहाँ के इंतजार करत रहली बहुते देर से दू तोरी के अरे हम उधर इंतजार करे छलिए कि अहाँ उधर से अबे आज तो अहाँ इधर से आ गेलिए इधर सुनू आ- ना कहली है हाँ। आई दिल के बात अहाँ के टोटल जी बता दी। बात बुझलियै हाँ ओ तऽ छेबे करे लेकिन हम कहले कि जे हमरा कनी पचास हजार रुपया के जरूरी पड़ गेल हँ। दू तेरी के तहिया खाली मंग अथी करके कान में के बना के आन दिया त कान में के बना के ई पहनो के नहीं आयल छियै नहीं रख दिलिए कनी बन्हक धो दिलिए कनी ज्यादा पैसा के जरूरी पड़ गेल ताहि दुआरे तो अर्जेंट है और हमरा आइए के आइए चाहिए आइ जाय हे, सुनू ना हे, पैसा सब बराबर जभी जभी मांगे छी अपने से जभी जभी सब पैसा अहे के दऽ दै छियै कहाँ है हमरा पास पैसा कौड़ी अभी कहलिए है चलू ना दुनू आदमी शादी कहलिए है हमर बाप एहन कनी घर वाली लड़की से बियाह कर देने थुथुर मुही से त हमरा एको रति नहीं पसंद है एको रति नहीं आ, हमर केते सुंदर ब्यूटीफुल छै वो तो हम छेबे करी मुदा हाँ पैसा के बात करू ना जे हमरा जरूरी छै तेकर बात करू ना ए तो हम पास में रहबी तो पैसा किया नहीं होते दू चोरी के अहाँ के देख के हमरा पेट भर जेतै नहीं, हम पैसा कमबी हम तुम नहीं आके देबे अच्छा जहिया कमबै तहिया ना अभी तो हमरा जरूरी छै ना अभी नहीं अभी नहीं कमबी तो देबे टेंशन नहीं जे जे अहाँ गली से से भरपूर के लिए कि नहीं के लिए कहो

सारा बा कहीं के चलो अपना सही बात छै सुनू जल्दी भागो अपने से केकरो पता चल जेतै तऽ एहिसँ पहिले अपना सब निकलि जाउ नहि तऽ अगर बहुते पैसा के लूट अब लै ये छै अपना ट्रेन सब पकड़ के अपना सब निकल जाओ ठीक ना इंतजार नहीं करो चल चल चल अरे केहन समैया एलै आ बुढ़बा के विपत भेलै

आ ई सरबा हमर बेटा बिलिया कतऽ हए कतऽ नहि से नहि जाए ई तऽ यार हमरा माथा पच्ची कऽ देलक ई सरबा के सिखाबै छी रे बौआ काम धंधा पर ध्यान दे ताकि जे पाँचो अंगुली मुंह में पड़तौ हैं दूगो रुपया के उपार्जन होतौ आ से ई कहाँ फुल पैंट टाइट जींस मारि के बौआइत रहै हैं से नहीं जाए

की भेलो हमर पूरा पैसा कौड़ी सब जी लूट लेलकै हँ सबटा रुपया पैसा लुटा लेली कहाँ रे कहाँ एकटा से प्यार करैत रहली हँ आ जते बियाह में देने रहला नथिया टीका सब चोरा चोरा के दौगी देलिए छौरी के बाप रे बाप से हमरा से बियाह करते हमर मोबाइल उबाइल सब छीन लेलकै रे कपूत ना रहा आय ई तू कथी केला कोन मौकी छोड़ी के तू चक्कर में फसल छेला का आ बर्बाद भेला ना लूट लग रहा रुपया पैसा सुना चानी लूट लग कब ना हम एक्स्ट्रा का नाम पर वीडियो बनावे तेरा लिए बुझलो आहा अरे तो प्रेम भगल एकरे दुआरे बाहर से हम भाग के लियो बाहर आया भगत आ भगत या हम्म? सब लग लग ठोका या ठोका लग लग

कता उ लहरा भाग गेलो बाऊ आब काल काम तोरा पर नहीं रहबै हम हमरा पर नहीं रहता नहीं नहीं रहतो सुनो रे बाबू है एकरा समझाबो ना हम हम कुछ आप केकरो से नहीं बतियाबो बाबू सारा बात है के लड़ाई तू कर लड़ाई तू कर देख हम समझबिए रे हम देख बेसी सुनो तोरा बाऊ से आई

तो तो हमरा के लचल में ना चला ना बाबू दुनिया आदमी आइल लेबे त हमरा सलाह पर चलै छै हमरा बात पर तू रहै छै आय अब रे बाप कोनो गलती नहीं करबो हम काइले बाहर चल जाबो बाबू कान पकड़ ले आइ छै कान पकड़ ले पकड़ ले लियो कि आइ के बाद कोन छोरी मोरी के चक्कर में तू रहबे ऐसे ठीक ही नहीं रहे कहलियो हम जो भी तो मारती उड़ती नहीं नहीं कर भाई साहब मारते किया मारते किया आय चल हम चलै छी का चलो आ कनिया के समझा बुझा के बिदागरी करा के लइबे जो कुर्ता लके आ गनी कुर्ता लेने आबै छियै जो लके या बाप रे बाप देखियो दर्शक बंधु देखली हमर बेटा के हम्म ई कोन छोरी मोए के चक्कर में फंस गेले का सबटा रुपया पैसा लूट लेलके जा गहना जेवर सबटा बहू के जाके दऽ लेलके आ बाद में मोगी धोखा दऽ देलके आई यो बहुत खराब जमाना है कत्या द्वारा अपने संभल कर रहो